L-iżjed silta li għamlet xi ħaġa u mhux se jagħmilha ħadd hija Viva Malta. Bil-Malti tindaq mad-dinja kollha jista' xi ħadd jagħmilha. Imma għajr il-popolarità hija l-iktar silta li inti tħoss wriet l-imxorta ta' kantawtur inti? Ħa ngħidlek, jien id-diski li fihom il-kapaċità u teknika u klassiki huma d-diski li ma jindaqqux. L-iżjed li jindaqqu huma dawk li jaqbduhom in-nies. Issa mbagħad pereżempju għax dak semmi li diska ma kellekx sorti eċċezzjonali, dik il-bisaj tagħha ħallini, eh? Għax qabel konna noħorġu kienet tkun A-side u B-side. Mm. U jien meta kont qed nagħmel ħallini kont niktibha għalija nsogu żmien kien. Għalli xitta għatlu qed nikteb Għatlu diska bi rock and roll bi Malti ma tistax, għatlu jgħat nħossa tajba. Għatlu mux bisa ġeja, għax bisa tkun tamela biex timla. Mhm. U tfajta wara ma kellekx tor dik li tibda e kif ix-xemx favorita ta' dak. Dik jġennu mill-ewwel għada ħit sallum e ġifieri ta' xint kanta jek tista' jek tiġi hemmhekk tarun. Però diska Li kważi kultant ngħid aħjar ma ktibthiex u tajba ta, tajba, jisimha għal dejjem. Sewwa. Dik għandi problema kbira biha jien. Għax dik kif nidħol f'ried għal dejjem eh, eh. Imbagħad dejjem jiġi xi ħadd f'ried ta' m'iniex għal dejjem għax hawn ommi mitilha. U tħawwadni. L-aħħar l ġimgħa li għaddiet kelli nagħmilha tnej quddiemi jibku għalax u ġieli noħlom. Istjan sir għasra ta. li ġew talbuhieli u ġie xi ħadd qalli biex ma ndoqqhiex. Ġieli taqbadni t-trawma bija ngħid, ħaqq id-dinja aħjar ma. U taf kemm hi tajba ħariġli l-kor tal-għaġeb fija. Tal-għaġeb, ta' il-ħoss, il-balaz ħareġ eżatt. U.
U di għal dejjem fuq nies li. Għax jien nikteb fuq affarijiet li ġraw, pereżempju għal dejjem jien ktib ta' Dik kont ktibta bl-Ingliż l-ewwel ta' parsi għax imma mbagħad meta kelli dan 15 kelli kelli ħabib. U kien qabes il-baħar u kien il-baħar fieraħ u qasam rasu hekk. U ħsibni l għaddietu li għaddielu wara xi sitt xurmiet. U dan kellu namrata. U għanna għot nara. U ktibta għallejjem. U ma kellekx tort, ma ngħidlek fuq x'ktibt. Il-namrata kif daħlet fl-istorja ma? Kien miġnun wara waħdem u kienet dimi sem. U kont noqgħod nara hemmhekk u dak u ktibta għal dejjem. Mbagħad ftit wara fuq id-diska tiegħek għax saqsejtni. Kelli ħabib jiena, kien jgħal pal-water polo wkoll, u kellu tfajla kienet ħelu issja. Bjondija kienet. U kienu kważi għarajjes. U ġġieldu dawn. U din mardet bil-lukemja. U mietet. U kont naraħ il-dan, kont nkun u kien jiġi u tħares l-baħarek. Ċassat hekk! U ktibt din, ma kellekx tort. Għalhekk ngħid qiegħdem ma tiċċaqlaqx u dak. Qatt smajt int ma kellekx tort? Ma kellekx tort li għal dejjem smajt. La, la, imma int qed tbellaħni ta'. Dejjem issu saqat ma smajt. U b'ma kellekx tort ma smajtx. Trid nelenkalek numru ta' diski li inti. Ma xrejt jew tisem, ma tisimgħux. Li aħna radju ma nisimgħux. Fem, jena, jena. Intom tisemaw il-Bay Radio? Le, le, le.
X'tisemaw?
Il-Bay Radio dawk huma l-kanser tad-diski Maltin.
Mela, tlaqna?